Helo a chroeso i'n ffrwd fyw ni heno. Felly, da ni'n cario ymlaen efo'n 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. A heddiw dwi am fynd i fewn i yn chydig bach mwy o ddyfnder un o'r fath o trwyddedau da ni'n gallu cael o fewn Microsoft 365. Rwy'n ta, y trwydded yma ydy Microsoft 365 Business Premium, Ac be dwi'n mynd i wneud yn yr sesiwn yma ydy jyst gadw chi bod pam dwi'n credu bod y gost ychwanegol am Microsoft 365 Business Premium yn neud o werth o. Felly, aroswch efo ni, a croeso i bob un o'n chi sy'n gwylio ni yn fyw, a croeso hefyd i pawb sydd yn ymuno efo ni ar y recordiad. Neis cael chi yma. Gobeithio fydden ni'n gallu dangos i chi o fewn y 15 munud nesaf pam mae o werth i chi dalu eich bach mwy pan dach chi'n mynd amdan yr um, tanysgrifiadau Microsoft 365 yma. OK, felly dwi am rannu'n sgrin efo chi, a mae hwn fel bod fi'n gallu dangos yr gwybodaeth mae Microsoft wedi rhoi i ni o ran hyn. So dwi am rannu'n sgrin efo hyn. Ok, ddim siŵr... O, 'na ni. Reit, ok, sori am hynna. Dwi'm yn siŵr yn union be oedd yn mynd ymlaen yn fanna, ond yy oedd 'na ryw fflachio mawr am chydig. Yym, dwi'n gobeithio bod o mor ddiddorol a'r yym, fflachio mawr 'na sy'n newydd yy, ddigwydd rwan. Felly, reit, dyma ni, so wnaethon ni weld hwn um, yn sesiwn ddoe, so be da ni'n gweld ydy ar gyfer busnes, Mae gennym ni um, kind of bedwar lefel really, o tanysgrifiad gwahanol. Da ni'n mynd i cael i Microsoft 365. Ac yr un mwyaf basic, yr Microsoft 365 Business Basic, oedd hwnna ddim yn dod efo dim o'r appiau yn y bwrdd gwaith, oedd hwnna yn dod efo appiau ar-lein, um, oedd o'n dod efo e-bost, oedd o'n dod efo Teams hefyd. A wedyn symud ymlaen wedyn i'r 365 apps for business mae'n fan hyn. Oedd hwnna wedyn ddim yn dod efo Exchange ar gyfer yr e-bost yn y cefndir, nag yn dod efo Teams chwaith. So oedd hwn mwy fel bod chi yn cael yr appiau bwrdd gwaith yna, er enghraifft fel bod chi'n gallu llwytho nhw ar y cyfrifiadur. Wedyn, da ni'n mynd wedyn ymlaen i'r Business Standard, ac mae hwnna chydig bach drytach eto, ond mae hwnna wedyn yn dod efo'r apiau yna i gyd. Um, a mae o hefyd yn dod efo'r uh, kind of gosodiadau e-bost yn cefndir, efo Exchange, a mae o hefyd yn dod efo Microsoft Teams. So, beth da ni eisiau siarad am heddiw ydy Microsoft 365 Business Premium, sef hwn yn fyma, so edrychwch allan yn y golwg yma ar y dde. A dwi am sôn am rhyw dri nodwedd um, dwi'n meddwl sydd yn neud hwn werth yr gost. Mae yna lot mwy o nodweddion, da chi'n gael efo hefyd, ond dwi jyst am ddwy'n eich sylw chi at tri o bethau dwi'n teimlo sydd yn barod yn ei hunan yn neud hwn werth y gost ychwanegol. Um, felly, os da ni'n sgwlio lawr yn fan hyn, mae yna fwy o wybodaeth wedyn um, ynglyn ag, so, os na i just zoomio fewn y llech bach mwy hefyd. So mae hwn eich bach yn y ffordd yma, ond dwi'n meddwl bod ni'n iawn. So os na i... Okay. Mae'n mynd i gadw hwnna ar y sgrin fyna ni. So na i just symud allan chydig bach mwy. Dyna ni, hell bod hwnna bach yn well fyna. Oce, so fel dach chi'n gweld, mae lot o hein, lle mae'r ticed glas llawn, mae bob peth sydd o dan yr kind of, teitl yma yn dod fel rhan o'r tanysgrifiad yna. Felly, da chi'n gallu gweld yma yma bod, er enghraifft, rhan fwy o hein efo'r tics glas tywyll, felly mae bob peth o dan hein yr un peth. So, da ni ddim rili really eisiau gweld yn fan hyn um, be sydd yr un peth, da ni eisiau gweld really be sydd yn wahanol. So, fel da chi'n gweld, da ni'n cael hwn yn bob un, da ni'n cael hwn yn bob un, heb law amdan yr un apiau'n unig, wrth gwrs. Uh, da ni'n cael hwn yn bob un, hwn yn bob un. Wedyn, lle da ni'n cychwyn kind of, gwahaniaethu rwan, ydy So mae yna ma sôn yma amdan, so mae hwn yn dod o dan GDPR, so Microsoft Access Processor for Data, neu fel controller for data? Wel, i ddweud y gwir, os mae busnes ni ydi o, um, ni fel rheol fysa'r uh, data controller, felly mae hwn yn gwneud synwyr i fi, so uh, mae Microsoft yn actio fel proseswr ar gyfer data ni, oherwydd nhw sydd yn dal y data yna, ond i ddweud y gwir, um, ni sydd yn gyfrifol am y data yna, so ni ydy'r controller a Microsoft ydy'r proseswr, so mae hwnna'n Gweithio'n iawn yn fyna, sorry, excuse me. Oce, okay, so da ni'n dechrau gweld o'n chydig bach o bethau sydd yn dod dim ond ar y lefelau uchel, mwy uchel yma. So yn fan hyn, er enghraifft, Microsoft Bookings. So di hwnna mond yn dwad efo Business Standard a Business Premium. A da ni wedi gwneud sesiwn yn barod um, yn yr gyfres yma ar Microsoft Bookings. So ydych chi'n gallu gweld yn un o'r lives eraill da ni wedi gwneud, sut mae Microsoft Bookings yn gweithio a be mae o ar ei gyfer. OK, rwy'n ta, da ni wedi cyrraedd y lle, so da ni'n edrych ar hein rwan, so os na i gau hwnna, a wedyn, da ni wedi cyrraedd y lle rwan, lle Advanced Threat Protection, ac PC a Mobile Device Management. So hein ydy'r lle lle mae Business Premium yn dod i fewn iddo fo'i hun. Ac allan ni weld wedyn, be ydy'r pethau mae Business Premium efo, which dydy er pethau eraill mae ddim efo nhw. Felly mae hwn yn un pwysig ofnadwy. So, a hwn ydy'r peth cyntaf dwi eisiau sôn amdano. So, Intune ydy un o'r cydrannau o fewn Microsoft 365 um, sydd yn gadael i ni reoli dyfeisiau symudol. neu, wel, dyfeisiau kind of cyfrifiadurol i ddweud y gwir. So beth dyn ni'n neud i, dyn ni'n dod â'r dyfeisiau i fewn i Intune, mae Intune yn rheoli nhw, dyn ni'n gallu pwysio apps allan iddyn nhw, dyn ni'n gallu cyflwyno nhw'n sydyn, um, dyn ni'n gallu sicrhau bod nhw yn cydymffurfio a polisïau er enghraifft, dyn ni wedi gosod ar gyfer nhw, A fel da chi'n gweld yn fyma, mae yna rhywbeth o ran diogelwch da ni'n gallu gwneud yn ofnadwy o um, glyfa, wel, yn ofnadwy o ddefnyddiol yn fan hyn. Ac hwnna ydy bod ni'n gallu tynnu data i ffwrdd o ddyfais um, o bell. Um, os di dyfais er enghraifft wedi cael ei golli neu wedi cael ei ddwyn, so trwy Intune, da ni'n gallu clicio botwm i ddweud, Reit, mae hwn wedi cael ei ddwyn er enghraifft. Dwi'n mynd glicio'r botwm yma i ddeud bod fi eisiau tynnu'r data unau i gyd i ffwrdd y dyfais yna, neu dwi'n gallu deud hefyd dwi eisiau tynnu'r data sydd yn ymwneud â apiau busnes er enghraifft. So, efo hwnna, dwi'n gallu dewis, um, er enghraifft, os da ni wedi rhoi dyfeisiau personol i fewn i Intune, da ni'n gallu just tynnu'r data yna oedd i wneud efo pethau um, corfforaethol, neu os da ni fy dyfais um, yr cwmni, er enghraifft, mae'n siŵr mae be fyswn ni'n dewis wneud ydy clirio hwnna i gyd i ffwrdd, a wedyn fyswn ni'n cychwyn o'r newydd efo cyfrifiadur newydd i'r defnyddiwr yna. OK, mae yna rhywbeth ychwanegol, di hwn ddim yn y rhestr nes i ychwanegu, ond mae werth sôn amdano fo'n sydyn, a hwnna di yr er gallu i reoli ffeiliau um, ag gwybodaeth, hyd yn oed pen mae hwnna wedi gadael. Um, er, so, yr er ddau yma mewn ffordd, so, da ni fod hynna fyna. So, yr er ddau yma. A mae hwnna yn gadlu ni um, stopio pobl er enghraifft rhag gyrru e-byst ymlaen os da ni'n gyrru e-byst iddyn nhw. Mae stopio pobl rhag gallu um, copio a tynnu gwybodaeth allan o apps er enghraifft a roi nhw fewn i apps personol. Ac be dyn ni'n gallu neud hefyd ydy, dyn ni'n gallu rhoi restrictions ar files fel bod pobl methu gyrru nhw ymlaen, er enghraifft, a pethau fel yna. So mae hwnna yn rhywbeth defnyddiol ofnadwy sy'n dod fel rhan o Microsoft 365 Business Premium, yn enwedig os da chi'n gweithio bod pobl allanol, um, a da chi eisiau trio cadw'r rheolaeth, er enghraifft, ar dogfennau, falle da chi'n gyrru allan um, i'r partneriaid da chi'n gweithio efo nhw. Um, reit, dwi'n symud i lawr ychydig yn yna rwan. So, da ni wedi sôn am Intune. A wedyn, dwi am sôn am rhywbeth sydd ddim yn y rhestr yma, ar hyn, neu sydd ddim yn dangos i fyny yn y rhestr yma. Ac un o'r pethau eraill da ni'n gael efo um, Microsoft 365, uh, Business Premium, ydy uh, rhywbeth maen nhw'n galw yn Azure Active Directory Premium P1 License. So, mae'n cymryd chydig i ddeud hynna. a be mae hwn yn golygu ydy, mae'n rhoi y gallu chi wneud pethau yn y cefndir o ran diogelwch a gallu um, cydymffurfio a logio beth sydd yn mynd ymlaen efo pe mae pobl yn arwyddo fewn i Microsoft 365 chi. So mae 365 yn gallu cynnwys apiau, llwyth o apiau gwahanol, Um, ac be mae'r Azure AD Premium P1 License mae'n gadael i chi wneud, y, er, er peth pwysica dwi yn meddwl um, o ran hwnna ydy mae'n gadael i chi wneud beth sy'n cael ei alw yn conditional access. So be mae hwn yn gadael i chi wneud ydy, da chi'n gallu um, rheoli y broses o mewn gofnodi i lefel kind of uchel. So dych chi'n gallu, er enghraifft, gofyn i ddefnyddiwr roi dau ffactor i fewn. So dych chi'n gallu gofyn am password a wedyn rhywbeth yn dod i dyfais symudol chi fel notification um, neu roi code neu rhywbeth fel yna i fewn. Ond dych chi hefyd yn gallu dweud, o, oh, dwi eisiau rhywbeth arall hefyd ar yr un pryd. Neu, be dych chi'n gallu gwneud ydy, dych chi'n gallu defnyddio hwnna yn y ffordd arall a dweud, reit, os dwi er enghraifft efo defnyddiwr sydd wedi rhoi cyfrinau i fewn ar cael ei reoli gan ein sefydliad ni, er enghraifft, a fysa hwnna trwy Intune fel rheol, so da ni newydd sôn am hwnna. So, os di'r cyfrifiadur yna'n cael ei reoli drwy Intune yn barod, a mae'r person yn mewn gofnodi ar y cyfrifiadur yna, o bosib, na ni ddim gofyn iddyn nhw amdan yr ail ffactor yna. So, na ni ddim gofyn amdan yr um, kind of peth um, ffôn symudol neu be bynnag. Oherwydd, mewn ffordd, maen nhw wedi dangos i ni bod nhw ar y dyfais yma sydd yn perthyn i'r cwmni, um, a bod nhw wedi gallu logio fewn i'r dyfais yna mewn gofnodi, ac dylia bod ni yn weddol, um, neu dylia bod ni yn, yn glir iawn bod nhw wedi mewn gofnodi yn iawn i'r ddyfais yna, er enghraifft. So maen nhw wedi defnyddio rhywbeth cry fel Windows Hello neu allai um, kind of bodyn bus neu rhywbeth er mwyn logio fewn. So wedyn, da ni'n cymryd ti, oherwydd bod y ddyfais yna hefyd yn kind of, cael ei reoli gyda ni, da ni am adael iddyn nhw gael at y data yna. Neu hefyd, da ni'n gallu dweud, o, da chi'n dod o'r lleoliad yma, da ni'n nabod y lleoliad yma, felly da ni'n mynd i adael chi fewn heb yr kind of, gorfod mynd i chwilio am eich ffôn symudol a wneud y notification. So be mae hynna'n neud ydy, mae o'n neud pethau'n ofnadwy o ddiogel, mae'n gadw chi wneud pethau'n rili really diogel, ond hefyd mae'n gadael i chi roi yr, um, kind of, um, yr profiad gorau i'ch defnyddwyr chi hefyd. So, da chi ddim yn gofyn iddyn nhw trwy'r amser i wneud yr kind of, clicio botwm fan hyn neu notify fan hyn. Um, da chi yn gallu wneud yr balans da yna o be sy'n dda ar gyfer diogelwch, ond hefyd be sy'n dda ar gyfer y defnyddiwr. A mae hwnna'n ffordd hir iawn o ddeud bod um, Azure um, Active Directory Business Premium P1 license yn werth i gael. Trystiwch fi ar hwnna. Um, Yn yr un dwytha ydy, mae yna um, hefyd rhywbeth ar enw Microsoft Azure um, Remote Desktop. So mae hwnna yn kind of, gadlu chi osod i fyny um, kind of, um, seilwaith rhithiol fel cyfrifiaduron sydd yn wedi cael eu standardeiddio i'r ffordd mae'ch cwmni chi yn gweithio, a mae heina ar gael wedyn o bosib o gyfrifiaduron sydd ddim o reidrwydd yn gyfrifiaduron o fewn eich sefydliad chi, ond maen nhw'n rhoid yr un profiad i'r defnyddwyr. So er enghraifft, os da chi efo rhywun allanol ella da chi'n gweithio efo fel contractwyr neu rhywbeth fel yna, ella bod nhw'n dod â'i dyfeisiau hun i'r gwaith, ond wedyn da chi'n rhoi link iddyn nhw i logio fewn i'r kind of desktop rhithiol yma, um, lle maen nhw wedyn yn gallu gwneud y gwaith i gyd o fewn eich sefydliad chi mewn ffordd, yn yr kind of sefydliad rhithiol yma. Um, ac er mwyn wneud hynna, da chi angen trwydded i gysylltu fewn i'r, um, be maen nhw'n gael, Azure Remote Desktop, neu um, Azure Virtual Desktop, Ac mae Business Premium, mae'r Business Premium License yn rhoi y gallu i chi wneud hynna. So sy'n rhaid chi boeni amdano trwydded i gysylltu fewn i'r seilwaith yna. Rwy'n dweud, mae gosod y seilwaith a rhedeg y seilwaith yn costio yn ei hun, um, ochr fatha mewn, mewn lle arall, ond jyst i chi gael gwybod bod yr trwydded wedyn sy'n dod efo Business Premium yn gadael i chi gysylltu fewn, neu mae o ar y pryd da ni'n gwneud yr live yma, beth bynnag. So mae hwnna'n gallu chi gysylltu fewn i'r seilwaith yna, ydych chi wedi o bosib gosod i fyny yn Azure Virtual Desktop. Oce, okay, dyna ni tri peth. so Intune, rheoli dyfeisiau, Azure Active Directory Premium P1 License, Conditional Access, fel bod chi'n cael yr er balans rhwng diogelwch a profiad defnyddiwr, a wedyn yr er trwyddedu ar gyfer Azure Remote Desktop neu Azure Virtual Desktop. A hyn ydy'r tri peth fyswn i'n deud off top of mhen, neu wel yr tri peth sydd yn gwneud Microsoft 365 Business Premium werth yr kind of cost ychwanegol. Oce, okay, felly um, dyna ni am hynna. A dwi jyst am adol chi efo'n gwefan yn fan hyn, sydd yn mynd ar draws gwylod y sgrin fel da ni'n siarad. So, ewch draw i'r wefan, mae yna blogs, mae yna tips yna, mae yna fideos,